Nawr te, y dyddiau 'ma, mae'n ymddangos y gallwch chi gynnal sgyrsiau hwyliog a thrafodaethau difyr yn y Fro Gymraeg, a hynny heb symud cam o'ch sedd. Mae i'w ddarganfod ar y we, o gwrdd â chariad ar pishyn dot com i drafod cywinnau a nosweithiau di-gwsg ar dimcwsg dot com. Mae'n amlwg fod y sîn we Gymraeg yn fyw ac yn iach, heledd sy'n crwydro stryd fawr newydd Cymru.
Bu 2004 yn flwyddyn arbennig o dda i wefannau Cymreig. Ond, yn ôl un o brif we-feistri'r wlad, mae 2005 yn argoeli i fod yn fwy llwyddiannus fyth. Nawr, gyda gymaint o wefannau Cymreig yn codi ym mhob man, dyw erioed wedi bod mor hwydd i gyfathrebu trwy'r Gymraeg ar y we. Er enghraifft, anghofiwch Hotmail. Mae sgwarnog dot com erbyn hyn yn cynnig system e-bost Gymraeg lle gall eich enw chi o hyn ymlaen fod at sgwarnog dot com. Mae'r wefan yn system e-bost Cymraeg, mae'n tebyg i i Hotmail, mae'n fan byw ar-lein a mae rhywun yn cael mynediad ato fo o unrhyw le. Wnes i dewis sgwarnog fel teitl i'r wefan, yn anad dim jyst oherwydd mod i'n licio'r gair, ond hefyd mod i yn mwynhau cerddoriaeth bod delyn ar y gwyllion 'lly. Ac os dyw cerddoriaeth yn rhan annatod o'ch bywyd chithe, fe ddyle safle unarddeg dot com blesio. Mae unarddeg yn wahanol i'r gwefan eraill sy' 'na oherwydd ei fod o yn wefan gymunedol, mae modd ymaelodi efo hi am ddim, a wedyn dych chi'n cael mynediad at ganeuon i'w llwytho lawr fel bod chi'n gallu gwrando arnyn nhw ar eich cyfrifiadur eich hun ac edrych ar luniau o gigiau yn ogystal â darllen adolygiadau ac gweld pryd mae 'na gigiau mynd i fod ymlaen yn y dyfodol. A beth am Google? Wel, mae mirimawr dot com yn cynnig yr un system cysylltu erbyn hyn. Nes i sefydlu mirimawr dot com yn y flwyddyn 2000, a o'n i'n licio'r enw achos o'n i'n ffan mawr o Caleb a Dan Dŵr, a nes i ddarganfod ryw raglen bach o'n i'n gallu defnyddio i storio gwefannau o'n i'n licio, felly nes i roi hwnna ar mirimawr dot com. A wedyn o hynna mae wedi bod yn datblygu i fod yn wefan sydd efo porth gwefannau Cymreig a Chymraeg. Mi son amdani chydig wrth bobl eraill, mi ddaeth yn amlwg bod 'na bobl eraill oedd yn teimlo'r un ffwr. Y gynulleidfa ydi pobl ifanc Gymraeg, eu hiaith nhw sy'n byw eu bywydau nhw'n naturiol drwy'r iaith ac ella sydd chydig bach wedi rhannu o amgylch Cymru'n ddaearyddol ac mae'r mae'r gigiau sy'n cael eu hysbysebu yn fodd i dynnu nhw i gyd at ei gilydd a'u cael nhw i gymdeithasu hefo'i gilydd. Ers mis Rhagfyr diwetha lle dwi wedi bod yn dechrau cyfri, da ni wedi cael dros hanner can mil o hits. Mae o tua 5,000 o hits y mis, da ni'n gobeithio cael mwy.
Ond brenin y gwefannau Cymraeg heb os nag oni bai yw Maes-E dot Com, y wefan sy'n cynnig fforymau i drafod popeth, o gyfrifiaduron i ffilm i wleidyddiaeth, heb y barnu na'r cystadlu, wrth gwrs. Y syniad oedd rhoi lle i bobl dod at ei gilydd a trafod ei diwylliant ei hunan yn ei iaith ei hunan. Yn sicr, chi'n mynd i gigs neu sioeau yn y Steddfod, er enghraifft, mae yna llwyth o bobl yna sy'n nabod ei gilydd trwy'r maes yn unig. Felly y cwestiwn 'pwy ti ar y maes' yw un cyffredin iawn yn gigs Cymraeg dyddiau yma. Mae digon o bobl o tu allan i Gymru yn defnyddio maesau. Dwi ddim wedi wneud arolwg manwl iawn, ond wi'n gwybod bod 'na sawl un o Loegr yn sicr ac o Awstralia, America, Gogledd America, mae cwpl o ddynion o Rwsia sydd wedi dysgu Cymraeg, mae un yn byw yn Gwlad y Pwyl. Felly dyma'r fath o bobl sy'n annhebyg iawn i ddefnyddio Cymraeg mewn unrhyw cyd-destun arall.
Mae'n amlwg felly fod 'na Gymru newydd yn prysur godi ar y we. Sy'n newyddion da i'n diwylliant a'n iaith. Felly, ewch ati heno 'ma i sefydlu eich e-bost a'ch dyddiadur Cymreig a chwilio am eich testunau ym miri mawr y dechnoleg newydd.
Ie, byd newydd.